Исәнмесез, дуслар! Ниһаять, кыш безне үзенең салкыннары белән куркыта башлады. Элегрәк 50-60 градус салкыннар да булган әле. Тик без куркып кала торганнардан түгел. Әнә, танышы Марсилия килеп җитте, хәзер аның машинасында җылынабыз. Сәлам! Ни хәлләр? Кай киттең болай? Сине күрдем дә туктадым әле. Нишләп йөрисең иртүк? Машинаң кайда? Машинага тимәдем әле бүген, Марселия. Институтка барышым, студент елларым искә төште. Мин дә шунда барам бит. Соң мин сиңа бүген очрап дөрес эшләгәнмен, әйме? Ә синең ни йомышсың анда? Мин дә шунда укыйм бит. Менә пединститутның бишенче курсына җиттем инде. Белемемне арттырырга булдым әле мин дә. Дөнья үзгәрә, дөнья үзгәргән саен кешеләр үзгәрә, белем кирәк, күбрәк белү кирәк. Э, хәзерге тормыш ритмына яраклашып яши белергә кирәк. Мин инде онытып бетергәнмендер. Син мине үзеңнән калдырма инде алайса, ярыймы? Ничек соң студент тормышы? Студент тормышы дигәннән менә шул парта арасына кереп утыргач, яшь чаклар, яшь вакытлар, мәктәптә укыган вакытлар, училищеда укыган вакытлар искә төшә. Чыннан да үзеңне студент итеп хис итә башлыйсың. Шунсы бар, вакыт җитмәүче, вакыт җитмәүчәнлеге э, бик нык сизелә. Э, бит әле укып гына түгел, бөтен вакытны укуга гына бүлеп тә бетереп булмый. Концертларын да куябыз параллельно инде. Өйдә дәгән хозяйка буларак э, тормышны алып барырга кирәк, барысына да өлгерергә кирәк. Шуңа күрә студент тормышы әзрәк катлаулана төшә инде. Койрыклар да бар, экзамен көнне концертка киткән вакытлар да бар. Менә шуларны хәзер кайтып кире бирергә кирәк ул экзаменнарны, зачетларны. Укыганда да рус телен яратып бетермидер идем, аңлап бетермидер идем. Монда да шул проблема килеп чыга инде. Укыйм дигәч тә гел укып кына утырмыйбыз инде, башны аска иеп, Гел уку турында гына уйламыйбыз. Аралаштырып концертлар бик күп була. Ярый, Аллага тапшырдык, кузгалдык. Аклык белән, бәхет, шатлык белән. Чәчәк аткан язда бәйләнделәр

Икенче югары белем алу йөзеннән инде мин шушы югары уку йортын сайладым һәм ялгышмадым бу филология факультетын сайлап. Чөнки монда шулхәтле тәҗрибәле һәм югары белемле укытучылар укыта. Чыннан да теге кинодагы кебек 45 яшьтән соң тормыш яңадан башлана дигән сымак, минем дә үземне шушы яшьләр янында һәм үземнең курсташлар янында үземне яшьрәк хис итәм һәм Белемем дә арта. Үзем дә шушы югары уку йортын тәмамлаган студент буларак, минем хәзер инде гел күз алдына килә. Студент ул һәрвакыт ач, йокысы туймаган, кесәсе такыр. Син минем белән килешәсеңме? Әйе, мин сезнең белән бик тә килешәм. Чөнки студент вакытында чыннан да тәнәфесләр вакытында да һәрвакыт ашханәгә йөгереп, шулай ук дәресләргә дә соңга калулар була инде. Һәм чыннан да инде студентның кесәсе дә бик калын булмый. Стипендияне бишле-дүртле билгеләрне алучы буларак, мин 1300 сум акча алам.
Ә ул сиңа җитәме ай буена?
Ай буена җитеп бетми инде. Шулай ук яшь студентка шулай ук ашарга да кирәк, проездга да кирәк. Әти-әни кесәсенә карыйсың инде. Юк, ну, бары бер дә ген э, әти белән әнинең кесәсенә керергә дә туры килә. Экзамен алдыннан нәрсәдер эшләргә ярамый, былай итәргә ярамый, тегеләй итәргә ярамый. Кызлар, мин бит ялгыш шулай эшләп атканмын, экзамен алдыннан ярамый бит ул дигән шундый юраулар бармы? Э, Янда юраулар бар. Мәсәлән, беренче юрау кемдер экзамен яки зачет алдыннан юынырга ярамый дип әйтәләр. Ә без үзебез, э, үзебезнең курста шундый гадәт бар, беренче курстан алып, э, без дога укый идек. Һәрбер зачет, һәрбер экзамен алдыннан дога укыйбыз. Һәм ул безгә чыннан да ничектер тынычландыра, ниндидер шундый тәэсир бирә. Студент тормышында кызыклы вакыйгалар бик күп була бит инде ул. Сездә дә шундый очрак булмый калмагандыр?
Ну, безнең төркем ул бөтенләй үзенчәлекле төркем дип әйтергә кирәк. Бу безнең көне буе кызыклы хәлләрдән генә торабыз без үзебез. Ә инде кызыклы хәлләрнең бик кызык та булмагандыр ул вакытта. Минем өченче курста укыганда кызым туды. Аны инде зачетларга да, экзаменнарга да күтәреп керергә туры киләдер. Берсендә Өстәлгә куеп та торып тордык әле без аны, зачет биргәндә, үзе йокласын дип, аны тотып торабыз үзебез. Экзаменнарның.
Чиратлашып экзаменга керәсез, әйме? Чиратлашып экзаменга кергән вакытлар да булды. Аннан соң безне бит инде ирләребез дә көтеп тора тышта. Ирләребез дә карап торды, төрле-төрле Кем экзаменнан чыга, баланы шул карап торды инде. Быел факультетта зур үзгәрешләр булды, безне чит телләр бүлеге белән куштылар. Хәзер без зур факультет булып торабыз. Филология факультеты елдан-ел үсә бара. Без бакалавриат бүлеген ачып җибәрдек. Шулай ук 9нчы сыйныфны бетереп, 11нче сыйныфны бетереп бездә документ Доционное обеспечение управление һәм архивоведение дигән белгечлеккә белем алырга мөмкин. Студентларга бер теләк, алар тырыш булсыннар иде, тукталып калмасыннар иде ирешкән уңышларында, алга карап, тормышларын күңеллерәк итеп яшәргә өйрәнсеннәр иде. Мин үзем институтка укырга кергәннең беренче елында ук тулай торакта яши башладым. Һәм инде без анда дүрт кыз яшибез, бик күңелле яшибез дип әйтә алам, чөнки инде кызлар барыбер Ниндидер бер атмосфера шундый, яшьләр һаман бөтенләй бер кайнап, мәш килеп тора бүлмәбез. Авылдан бәрәңгесен дә, итен дә алып киләбез, барысы да бар. Укудан буш вакытларда инде шул өстәмә рәвештә сатып алу сферасында дип әйтимме соң инде, шул өлкәдә эшлибез. Менә минем үземә шәхсән беренче тапкыр Казанда университетта укганда инде Вахитов исемендә химия комбинатына барып, анда сабын заводында менә шулай төннәрен эшләргә туры килә иде. Анда безгә шул бер сменага 25 сум бирәләр иде инде. Ул, әлбәттә, үзенә күрә бер стимул иде безгә. Сез безне ономастикадан укыткан идегез. Менә шул вакыттагы студентлар белән бүгенге көндәге студент арасында аерма бармы? Туксанынчы елларны алып карасак, студентларда белемгә карата булган омтылыш та берникадәр сүрелә төшкән иде. Ә менә ике меңенче елларны алып карасак инде, бигрәк тә шушы соңгы берничә елны, киресенчә, белемгә карата булган кызыксыну, артуы сизелә. Менә бу әйбер мине шатландыра, дип әйтәсем килә. Тагын әйтәсем килгән фикер шул, безгә үзебезнең милли йөзебезне җуймаска, югалтмаска кирәк. Төрле чаралар үткәрү, менә, мәсәлән, шул ук, әйтик, язучылар белән, шагыйрьләр белән, шулай ук башка сәнгать әһелләре белән, әйтик, конференцияләр, семинарлар, Менә шушы әйберләр киләчәктә сакланып калсын иде. Хөрмәтле көндезге һәм читтән торып уку бүлеге студентлары һәм белем бирүче мөгаллимнәр! Якынлашып килүче бәйрәм белән сезне! Без, студентлар, һәрвакыт яшь, һәрвакыт матур, һәрвакыт үзебезне бик зур бөеклектә дип хис итәбез. Чыннан да, студент ул яшь булуның, яшь булып калуның сере. Без, читтән торып уку бүлеге студентлары, сезгә бары тик

Әйдә кайтарып та куйыйм инде, Илсөя. Әллә берәр кая кереп, ашап, эчеп алабызмы? Вакыт тар бит, Марсилия, башка вакытта иркенләбрәк, яме? Әле мин сине бер тәмле ризык белән сыйлармын. Э, Камырга манып пешерелгән балык әзерләргә өйрәндем. Аның тәмлелеге
Без еш кына пешерергә яратабыз, әмма дә ләкин бик сирәк кенә әзерләнгән ризык та бар. Ул кыздырылган сөләйман балыгы була. Моның өчен алабыз сөләйман балыгын, каймак, 200-250 грамм, бер йомырка, шикәр, Тоз, сода, он и лимон суын. Сөләйман балыгын онда әвәләп пешерәбез, ягъни рыба в кляре. Эшне башлыйбыз. Балыкны кисәккә бүләбез. Мин аны алдан чистартып куйдым, сөяктән алып, тәлинкәгә Куябыз. Лимон суы белән мариновать итәбез. Ә хәзер камыр ясыйбыз. Шуның өчен каймак алабыз. 250 грамм. Бер йомырка. Әз генә шикәр комы, әз генә тоз сибәбез. Пычак очында сода һәм бутыйбыз. Хәзер он салабыз һәм камыр басабыз. Менә камыр әзер, куе каймак дәрәҗәсендә. Хәзер Балыкны кыздырабыз. Май кызган. Хәзер кайнар табада балыкны кыздырабыз. Манчыйбыз. Камыр белән каплансын. Әз генә кызаргач, әйләндерәбез балыкны. Тәмле булып кызарган. Майы сеңсен өчен без салфетка белән капланган тәлинкәгә куябыз. Безнең балыгыбыз әзер, витаминнарга бик бай, үзегез күрәсез, бик тиз әзерләнә. Менә табыныбыз әзер, балыкны лимон кисәкләре белән Роза чәчәге ясарга була. Бу ризык янында төрле-төрле яшелчәләр булырга тиеш. Ашларыгыз тәмле булсын!
Ә бүгенге көндә үзең нинди эшләр белән мәшгульсең? Энергетик мәдәният сараенда инде менә Аллага шөкер, бик яратып, ундүрт ел шунда җырчы булып эшлим. Профессиямне бик яратам. Үземне инде бүтән профессиядә күз алдына да китерә алмыйм. Анда эшләүче коллектив миңа бик ошый. Гаилә тормышына килгәндә, мин инде ике малай үстердем. Алар инде хәзер зурлар. Э, алар үзләренең, үзләренең тормышлары. Э, балаларга шушы концертлар белән вакыт э, тәрбиягә аз бирелсә дә, Аллага шөкер, балаларым бик тәртипле булып үстеләр. Хәзер инде үз юлларын табып, үзләре яши. Синең 73 яше белән баручы әбинең компьютерда хәреф җыеп утырганын күргәнең юктыр әле. Надежда апа белән мин балаларым укый торган мәктәптә таныштым. Бер кичәдә ул үзе язган шигырьләрне укыды.

в 2010-м, я из, из 29 человек я заняла третье место. Вот это очень хорошо, это очень замечательно. Вот, поэтому я ну, вообще вот у меня жизнь идет, угу. идет, кипит. Улы яшьтә булуына карамастан, менә шундый кечкенә сәйләннәрдән төймәләр тезә башлаган. Һәр күлмәкнең үз төймәсе бар ди ул.

Агния Бартуга тиңлиләр, чөнки ул да шигырьләр яза. Алар бик гади, укырга җиңел, шул ук вакытта тирән мәгънәгә ия. Хәтере бик яхшы, барлык шигырьләрен дә яттан сөйли. Беренче китабын нәниләр өчен бастыра. Гел уйламаганда оныгы өчен язган хатлардан туплый ул аны. Ә соңгы китабын хатын-кызларга багышлый. Минем кебек ялгызлар күп дөньяда, алар яратып яшәргә хаклы, ди ул. Судьба не дала мне семейной жизни, Бог.

И Бог давал мне эту силу, я шла по жизни напролом, жила свободная, как птица, как птица, но с одним крылом. Мондый өлкәннәр күбрәк булып, алардан үрнәк алып яшәсәк иде. Хәрәкәттә бәрәкәт девизын чын юлдаш итеп алган әбигә исәнлек, саулык телибез. Менә супер әби бу. Әле Җырлый да торгандыр. Люсия бит әле минем дә бер яңалыгым бар. Әле менә күптән түгел көз көне генә э, бер яңа җырыма бу инде җыр э, Гали Әхмәт Шахи сүзләренә Рөстәм Фаттахов көе э, видеоклип төшердек. Бу җырны мин бик яратып башкардым. Инде мин аны Күптән яздырган идем. Ләкин ничектер күптән эшләткән идек, но ничектер мин аны җиренә җиткереп җырлый алмаган идем. Менә бу юлы инде ничектер илһам килдеме, бу җырны без эшләп бетердек.

Әкрен генә йомшак карлар ява. Күңелләргә сафлык, моң салып. Һәрбер йортка бәхет, шатлык килсен, кышкы бураннарга уралып. Сау булыгыз, дуслар!